Mba'éichapa temimbo'ekuéra mbo'esyry porundyhapegua? Nemandu'áke, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Che, Mercedes Varge, romoirũta ko árape, ikatu hag̃uáicha jajapo ñane rembiapo. Upevarã jaikuaáta ko árape ñaindy opárupi ojeporúva. Upeva'erã ñane mbo'epy jahecháta hína moñe'ẽrã, ñamoñe'ẽta upéva, jahecháta moñe'ẽrã retepy ha avei ñe'ẽndy opárupi ojeporúva. Opavove ñane rembiapo jaikuaava'erã omombarete ikuaapy ñe'ẽndy opárupi ojeporúvape. Oikumbykuaa ñe'ẽndy opárupi ojepurúvape. Oikuaa ñe'ẽndy opárupi ojepurúvape. Jahechápa ko'ápe ñane irũnguéra Ha'ekuéra oĩ peteĩ ñúme, peteĩ korapy guasúpe, ha oñomongeta hikuái. Ápe ojojuhu ñane irũnguéra oĩ hína José ha avei iñangirũ arami. Peẽ pemoñe'ẽ porãta umi mba'e osẽva hína pe ñomongetahápe. Avei ou ambue iñirũ, ohóta hikuái he'i quince añoha pehe. Ha péicha ñande ñamoñe'ẽta ko'ã mba'e. Ko'ápe oĩmbaitema hína ára mbotyrã. Ñamoñe'ẽta ko jehai, vy'arã he'i, pasita arami ha hoséka, torýpe, oñembosako'i, og̃uahẽmbotaitéma rupi oho hag̃ua hikuái pe pirũ ou va'ekue chupe kuéra. Oho va'erã kinsehápe. Og̃uahẽvo hikuái kinsehápe, pasita ojuhu iñangirũnguéra rehe. ha oñomongeta hikuái kóicha. Iñangirũ peteĩ he'i, Mba'éichapa pasíta? Ha upéicha angirũ, Neañónte piko reju. Pasíta ombohova ichupe, Iporãmínte angirũ, nahániri, ou chendive arami ha hoséka. Ha nde? Ombohova ijey chupe iñirũ, Aju che sy ha che kyvy ndive, roju sapy'amínte. Voi roho jeýta ko'ẽrõ roho va'erã táva guasu Paraguarípe. Pasita he'i jey upépe chupe, Javy'aitépa nendive, hi'ãitépa romoirũ ha katu ndaikatumo'ãi, terevy'aitékena. Ombohovái jey chupe, Romboaguije che irũ. Arami ojeroky aja, Joséka ojuhu iñirũnguéra rehe ha oñomongeta kóicha. Mba'épa Joséka? Mba'éiko Bro, mi partner, rejapo reína, neañoite piko reju che socio. Joséka ombohovái, Iporã che kape. Aju pasíta umía ndive, ha nde, máva ndive reju. Ombohova ichupe iñirũ, Oupaite che hentekuéra, tekotevẽ ag̃aitéma jaha, pyhareve mombyry jahava'erã partído jahuga hag̃ua. Joseca he'i chupe, Upeichaite, ñañe'ẽta ko'ẽrõ pyhareve kánchape. Ombohovái jey chupe iñirũ, Neĩ che kape, jajoecháta. Ko'ẽrõ voíkena eho. Ha Joseca he'i chupe, Nde avei, jajoecháta. Ha péicha voi ohopa jey hikuái quince hágui vy'ápe. Ko tembiapo ohai Mariano Lezcano García. Jahechamíta pe moñe'ẽrã retepy. Ko'ápe, ñande jaikuaava'erã ikatu hag̃uáicha jahai peteĩ ñomongeta jaguerekova'erã tapicha oñomongetáva Mba'érepa oñomongeta hikuái ha peteĩ tenda oñeñomongetaha hikuái. Péicha jaguereko ápe oĩ hína omombe'úma ñandéve pe tapicha mba'éichapa oñomongeta hikuái. Umi mba'e mba'ére oñeñemongetáva ñamoĩta ko'ãvaichagua ryepýpe, oje'e hína Globo de Diálogos umíva oje'e chupe hína castellano ñe'ẽme. Ha oĩ va'erã peteĩ tenda ikatu hag̃uáicha oiko upe mba'e. Péicha oiko ko ñomongeta. Moõ ra'e upéva? Peteĩ kinsehápe. Máva umi oñomongetáva? Umíva hína tapicha oñomongetáva ha ápe oĩ hína Joséka, Pasita Ha iñirũnguéra. Avei, mba'ére oñomongeta ha'ekuéra? Joséka, he'i chupe, Iporã che kape aju pasíta umíva ndive, ha nde, máva ndive reju. Upépe, ombohova ichupe iñirũ, oupaite che hentekuéra, tekotevẽ ag̃aitéma jaha pyhareve, mombyry jahava'erã partído jahuga hag̃ua. Péicha jaguerekóma hína ñande ko'ág̃a pe mávapa oñomongeta, mba'ére oñomongeta ha moõpa oñomongeta hikuái. Ko'ág̃a ñamohypy'ũvévo ñane rembiapo jaikuaáta ñe'ẽ pyahu opárupi ojeporúva. Jeroky, péina jahecháma mba'éichapa hína pe jeroky. Terevy'aiténa, ovy'aiterei ko mitãkuña. Irũ, upéva hína umi oĩva ojoykére, umi oñomongetáva, umi oikuaáva hína ñande rekove, umíva ñane irũ. Angirũnguéra, Upéva avei hína umi ñande jaguerekóva ñande jerére. Irũ oĩ umi sapy'ánte oĩva ñanendive ha ikatúva ñanereja. Ñande mbo'ehaópe ñande jaguereko heta irũ ág̃a Angirũ umi hína oikuaaitéva voi umi ñande rekovete. Sopa Paraguái umíva moõ ja'úva jepi, javy ahápe, jerokyhápe, ára mbotyhápe, ko'ã mba'e ja'úva jepi. Avei so'o ka'ẽ. Umíva hína tembi'u katuete ñande jaguerekóva umi jaikohárupi. Kure ka'ẽ Avei, umíva hína pe oñemoinge va'ekue tata kuápe, so'o ka'ẽ térã kure ka'ẽ oñemoingéva tata kuápe, upéva hína he'ise ka'ẽ oñembojýva tata kuápe. Ryguasu ka'ẽ, Avei, péicha peguerekóma ha peikuaáma voi upéva. Avei, jaháramo ára mbotyhápe jagueraha katuete jopói. Péicha jaguereko jopói. Mba'e he'ẽ renda, umíva hína umi jahayhuetéva ja'u hag̃ua. Ág̃a katu ndaja'u hetaiva'erã ojapo vai mba'e ñande rehe, ajépa? Ta'anga jehecha he'i. Umíva hína ohóva omaña ikatu ko'ág̃a ja'e hína cine-pe, ikatu jahecha ko'ã mba'e térã vidéo rupive ikatu umi ta'anga hína foto avei. Jeroky. Upéva katuete ojejapo ára mbotyhápe. Ko'ápe jahecha hína mba'éichapa ikate hikuái ojerokývo hikuái kinsehápe. Ko'ãva hína ñe'ẽ ikatúva jaiporu opárupi jaikóvo. Ko'ág̃a ñamba'apóta, eguerúke nde kuatia, nde haiha ikatu hag̃uáicha jajapo ko'ã tembiapo. Ñanemandu'áta mba'épa oikóra'e, moõpa ohopa síta. Nde reikuaáma kinsehápe oho hína. Nemandu'ápa mávapa oho kinsehápe. Ehaimi. Oĩ porã, pasita, arami ha joséka, ha'ekuéra ohókuri kinsehápe. Mba'e ojapo arami upépe? Ojeroky, he'i. Ha'e ovy'aiterei ra'e upépe. Ko'ág̃a jahecháta mba'épa ojapo arami kinsehápe, oguata, oke, osapukái, ovy'a. Ojerokýramo, mba'e hína ha'e ovy'a. Mba'épa ojapo Pasita kinsehápe? Ojeroky, oñe'ẽ, oguata. Oguapy. Mba'e ojapo ha'e? Oñe'ẽ. Máva rehe ojuhu Joséka? Itúvare? Ijarýire? Iñangirũre? Hovajáre? Nemandu'ápa, mávarepa ojuhu? Upeichaite iñangirũre. Ko'ág̃a ejesareko porã tata ãngáre. Jajapóta oñondive, nderehaíta nde kuatiápe. Amombe'úta ndéve mba'éichapa ikatu jahai. Reikuaáma heta ñe'ẽ ko'ág̃a ikatu hag̃uáicha reiporu. Ko'ápe jahecha, oĩhína kuñataĩ, Karia'ykuéra ikatu hag̃uáicha hi'ã che ohóta ojeroky hikuái, ojerokýta hikuái polka. Ha pe mba'eichaitépa ha'ekuéra oĩ ikatu hag̃uáicha oñepyrũma ojeroky hikuái. Oiméne oikóta hína festival ikoléhiope, imbo'ehaópe ikatu hag̃uáicha ha'ekuéra ojeroky upéicha oñemonde oguereko typói, saipuku ha umi karia'ykuéra katu ñande paraguayoitéicha oñemondéva. Ko'ãva máva hína, nemandu'ápa mba'éichapa oñehenói ko'ãvape. Ikatu ñane irũ Térãpa ikatu ñane angirũ ha'ekuéra oñomongeta oguapy hína kinsehápe, jerokyhápe? Ambue ta'anga mba'e ojapo ápe hikuái. Ehaimi mba'e ojapo hikuái, ojeroky hikuái. Ovy'a ha'ekuéra oĩ peteĩ jerokyhápe. Nde ikatu emombe'uve mba'épa rehecha hína ha mba'éichapa ha'ekuéra oñeñandu. Ápe oñomongeta angirũ térã irũ. Ovy'aiterei hikuái ha'ete ku ohótava hína hikuái ko'ápe mbo'ehaópe oguerekógui kuatia ha'ekuéra ipópe. Nde mbo'ehára ndive ikatu rejapo avei ne rembiapo. Ehai ikatu hag̃uáicha reikuaa. Aníkena nderesarái ikatu reporanduha nde rogayguakuérape térã ñe'ẽ ryrúpe reikuaave hag̃ua hína ñe'ẽ. Ñamohu'ãta ñane rembiapo jaikuaávo ko'ãva mba'e. Jajesareko jey moñe'ẽrã pehẽ rehe. Ko'ã mba'e ñande jahecháma kuri ko árape. Pasita, Arami ha Joseca torýpe oñembosako'i. og̃uahẽ mbotaitéma rupi oho hag̃ua hikuái pe pirũ ou va'ekue chupekuéra oho va'erã kĩnsehápe. Ha nemandu'áke mba'éichapa ikatu ñande jahai peteĩ moñe'ẽrã. Reikuaáma ko'ág̃a hetaiterei ñe'ẽ, heta ñe'ẽndy jaikuaáva ko árape. Péicha ñane angirũnguéra oñomongetáma hikuái ha ohótama hikuái hína imandu'ávo pe kínsere, oiméne ohótama hikuái partidohápe. Nde remoñe'ẽta oĩva hína ko'ã glóbospe, globos de diálogos ja'e kuri.